тамашачылар, хөрмәтле кунаклар, бүген бездә зур бәйрәм. Ни өчен? Чөнки Мин юморист тапшыруының проектының 3нче сезоны кабат эфирда! Бу проектта яшь юмористлар килеп, үзләрен кешеләрен сыныйлар. Жюри әгъзалары иң кешесен сайлап, җиңүчене билгели. Җиңүчегә 30 мең сум акча бүләккә! Әлбәттә, бу проектны тапшыруны башлап җибәр алдыннан үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Бу проект алар булмаса булмас иде. Татнефть хәйрия фондына. Шулай ук Мунча ташы татар эстрада театрына. Flint Production компаниясенә һәм дә шушы сәхнәгә ул да булса театр Набулаки театрына. Ә инде без, хөрмәтле тамашачылар, тапшыруны башлап җибәр алдыннан, әйдәгез әле жюри әгъзалары белән якынрак танышып китик. Шоумен! Әгәр дә бу сәхнәгә чыккан булса, ул әлбәттә шушы 30 меңне үзе белән алып китер иде. Үзе юморист, үзе пародист, үзе бик яхшы кеше, телерадио тапшырулар алып баручысы Әбри Хәбриев. Шулай ук икенче безнең жюри әгъзасы, ул да булса шоумен, телерадио тапшырулар алып баручысы, бердән-бер төрмәдә утырмаган килеш шансон җырларын җырлап йөрүче Зөлфәт Зиннуров! Һәм дә жюриләребезнең жюри арасындагы иң ветеран булган жюри, ни өчен дигәндә, барлык сезоннарда ансыз булмый. Даими вакытта инде һәр вакытта да шушы жюри рольләрен башкаручы Танылган шоумен, телерадио алып баручысы, блогер Булат Бәйрәмов. Ә инде, хөрмәтле тамашачылар, озак сузасы килми һәм дә беренче, беренче катнашучы егетебезне сәхнәгә чакырасы килә. Һәм беренче катнашучы егетебез Алексеевск районыннан Дмитрий Баранов. Каршы алыгыз!
Минем исемем Дмитрий Баранов, Керәшен егете. Алексеевск районының Красный Баран авылыннан театр училищесын тамамладым. Бу тапшыруга яңа опыт, яңа уровень алыр өчен килдем. Барысы да килеп чыгар дип ышанам. Сәлам, сәлам, дуслар! Арулармы сез? Күбегез мине белмидер, таныш булыйк. Крашен егете Дмитрий Баранов. Алексеевск районы Красный Баран авылыннан. Әйе, әйе, дуслар, Дмитрий Баранов, Красный Баран авылыннан. Корбан бәйрәм вакытында мин гомумән Татарстаннан чыгып торам, чит регионга. Ә беләсезме, мәктәптә укыганда минем кличка нинди иде? Ә юк. Димон баран. Димон баран. Беләсезме, дуслар минем креативный түгел иде. Ә менә күршеләр былтыр беләсезме нишләделәр? Сарык чалганда, сарыкны менә безнең капкага таба каратып чалдылар. Миңа төрттереп. Юк, Аллага шөкер, үтеп китте ул күсе еллары. Җиңел булмады инде, дуслар, шулай бит. Күсе шикелле яшәдек, ояларда качып яттык, өйгә ашарга ташыдык. Аллага шөкер, хәзер яз, кәефләр күтәренке. Бар да үз җаена кайта башлады. Үгез елы сизелә башлады. Күп кешедән ишеткәнем бар, үгез елында үгез шикелле эшләячәкбез дигән фразаны. Юк, дуслар, каян килде андый стереотип, үгез эшли дигән? Менә мин бу елны үгез шикелле яшәргә әзер. Үгезгә аңа печәнне алып килеп бирәләр, суны алып килеп эчертәләр, астын җыеп алалар, хәтта сыерны да бит аңа Алып килеп бирәләр. Аннан сыер кысыр калса да, үгез гаеплеме? Сыер гаепле, дөрес басмаган. Менә дуслар, менә вот сыер эшли, сыер эшли, иртә кич сөтен бирә, бозау китерә. Әле сөт бирми башласа, сатып та җибәрәләр сыерны. Кстати, ярты ел элек сыерны сатып җибәрдек. Сөт бирми башлады. Газельга кергәндә, сыерның күзләрендә беләсезме нәрсә укыдым? Сез минем турында әле ишетерсез диелгән иде. Бер айдан соң колбаса ашап отравиться иттем. Совпадение? Конечно. Без ашаган колбасаларда каян ит килсен ди инде ул. Юк, дуслар, Аллага шөкер, күсе елы үтеп китте. Ләкин ул бит безнең кемлекне күрсәтте. Паникерлар бит без, паникерлар. Менә самоизоляция була дигән сүз йөри генә башлады, без нишләдек? Сумкаларны, пакетларны, заначкада булган бөтен акчаларны алдык та кая йөгердек? Кибеткә. Һәм исән калыр өчен без анда нәрсә алдык? Күп иттереп, Рис, шырпы, тоз, гречка һәм иң мөһиме, потрав кагазе. Рулоннары белән алып бетердек бит без аны исән калыр өчен. Әйтерсең лә менә обой ябыштырырга җыенабыз шул кәгазь белән. Менә кызык нәрсә инде бу кеше.

Алмаштырдылар. Алмаштырдылар. Юк, дуслар, беләсезме, менә изоляция вакытында күңелсез булмасын өчен кызыма наручник бүләк иттем. Алла, рәхәтен хаман күрәм. Батареяга бәйләп калдырдым, үзем монда сезнең белән басып торам. Рәхәт. Минем бит әле дустым бар. Леха. Но мин аны Роспотребнадзор дип йөртәм. Урыс потребляет, аңырдан надзор кирәк. Роспотребнадзор. Әле беркөнне Айдар дигән дустым көлгән була миннән. Эх, килька балык түгел, крәшен халык түгел, ди. Мин әйтәм, ничек? Ничек алай дип әйтергә бактың? Ябыштым муенына. Мин әйтәм, килька, менә дигән балык. Дуслар, беләсезме, миңа берничек тә беренче турдан төшеп калырга ярамый, чөнки минем арттан бөтен керәшен дөньясы күзәтеп тора. Әйтәләр бит, мишәләр татарның каймагы дип. Ә без керәшеннәр рассолы. Без авыр чакта кирәк. Перепись вакытында. Рәхмәт, дуслар! Сезнең белән мин булдым, Дмитрий Баранов.
Дмитрий Баранов, Алексеевск районы. Сезгә ничектер миңа бик ошады. Әйдәгез әле хөрмәтле жюри әгъзаларына сүз бирик. Зилфәт Зинуров, ничек уйлыйсыз? Миңа ошады.
Әфәрин. Э, әлбәттә теге искрәк э, юморлар очраса да, мәсәлән, шул ук Бәдрәп кәгазе. Керәшен. Ә бу бәдрәп кәгазьләрен әйе инде 2 ел буе чәйнибез инде хәзер әйе бит. Һаман шул. Бер генә ел, бер генә.
Әйе, әле аннан соң э, бар иде бит, мәсәлән, менә э, керәшен һәм килки турында әйе бит. Ул инде элек-электән килгән шундый юмор, ләкин Алым уланы, дигән. уланы, ул алымны Исбатлап бирде ахыргы җөмләсе белән. Ул аны теге менә әйләнеп килеп мөһер сукты дип әйтәләр бит. Менә шулай итеп мөһер сугып куйды. Бу инде бүгенге көндә чыннан да бик актуаль Яңалап- мәсьәләгә Яңалатты.
актуаль мәсьәләгә басып, авырткан җир, җиргә басып көлә белү ул э, бик аз кешеләргә генә бирелгән әйбер. Әгәр дә ул аның үзенең уйлап чыгарылган шушы э, Юмор икән әй бит, үзе уйлап чыгарган икән, әгәр дә шушыны. Бу егетнең киләчәге зур дип саныйм мин. Рәхмәт, рәхмәт.
Булат, Булат Бәйрәмов нәрсә уйлый? Килешәм бу сүзләр белән һәм нәрсә мин күрдем, тексты ятланган, минем өчен текст ятланган булу кирәк, ул аны репетицияләгән, сөйләгән, бер тапкыр гына түгел, менә шунысы да яхшы. Һәм артистизмы да бар, кайбер җирләрдә уздырып җибәрә, нәрсәдер тегеп тартып җиткерми, ләкин Юмор бар, минем уйлавымча бу җегетнең менә шулай Репетиц- юморист киләчәге бар. Репетицияне гына ул э, репетиция ясаганда аның янында керәшеннәр басып тормаган. Чөнки басып торган булсалар, аңа бик күп сүзләрен татарча дөрес итеп тәрҗемә итеп биргән булырлар иде. Әйе, Бик тема күп аннары. русча сүзләр яңгырады, колакны кисә. Ярар, рәхмәт, рәхмәт. Беренче чыгыш ясау.
Әмир Хәбриев. Әйе, беренче чыгы- чыгыш ясау ул һәрвакыт катлаулы, һәрвакыт авыр, шуңа күрә Бәлкем шушы дулкынлану, сүзләрнең тәрҗемәсен оныту һәм кайдадыр төртелеп, бераз гына сөртенеп алулар, бәлкем шуның белән дә бәйледер. Миңа бик ошады. Рәхмәт. Бераз гына шаяруларның теге пик нокталары арасында бераз гына араны кыскартсаң, теге артык сүзләрне төшереп атып,

Проектка килүемнең дә сәбәбе шушы иҗат турында фикерләү, бераз гына фикер алышу, көлешү һәм аның белән бәйле проблемаларны хәл итү.
Сәлам, дуслар, исәннәрмесез? Ә минем исемем Фаил, миңа 24 яшь. Мин инде монда эчемдә борчу булганга чыктым. Үзем э, иҗатка якын булгангамы инде э, татар милләтенең киләчәгенә турыдан-туры тәэсир итүче иҗат өчен борчылам. Шуңа чыктым. Инде э, җәмәгать менә бездән сорыйлар иде кечкенә чакта үскәч кем булырга телисең дип. Без инде табиб я космонавт дия идек, әйме? Ә хәзерге балалардан сорыйсың, алар блогер булам. Нишләп алар блогер булуны рәхәт дип уйлыйлар соң. Ул бит инде кешенең башына чүп чар тутыру, әйме, бушка ашау, бушка эчү. Соң аның өчен бездә депутатлар бар бит инде былай да. Әйме. Э, инде димәк бит инде алар безнең блогерлардан үрнәк алалар. Гафу итегез, ә кемнән? Әйме? Э, ул бит инде менә Илүсә бар, авыл кызы, блогер, татар малай, блогер. Ике симез бүтәкә халыкны ябыгырга өйрәтә. Ярый, э, татар малай инде ул патриот. Менә Тайсырның 100 еллыгына татар малай 100 килограмм вес җыйды.
Обратная проекция.
Яки инде белмим, роллар белән бартер патриотизмга туры килә микән соң? Юкмы, ансы да бар. Яхшы, инде ишеткәнегез бардыр, яз, менә весна покажет, кто где. Әйе, аңладыгыз инде. Әйтеп тормасаң да болай ди инде Булат. Весна покажет, кто где. Әйе, аңладыгыз. Шуңардан чыгып сорау, Булат Браво кая соң? Аннан соң бар әле безнең Искәндәр Гайсин, күргәнегез бардыр инде, кара малай белән видеолар төшерә. Күптән мөрәҗәгать итәсем килгән иде аңарга. Искәндәр, кол тоту заманнары бетте бит инде, җибәр инде ул егетне, пожалуйста, кайтып китсен инде. Инде ул блогерлар әле бик күп гифлар да уйнаталар. Менә урысларны күргән бардыр инде. Баямбалар, Мерседес, квартиралар уйнаталар. Да безнекеләр Шепырка, Нива, Фиат. Ә иң мөһиме, әлеге бүләкләрне, гифларны җиңгән кешеләр, сез кайда? Ник сезнең тавышыгыз чыкмый, әйе? Монда ике генә уй, я инде блогерлар ялганды, яме? Йә, җиңүчеләр бүләкләреннән ояла. Әйе, аннары соң ул гына да түгел, хәтта бит безнең э, Камил хәзрәт тә Инстаграмга үз видеоларын урнаштыра башлады. Теге күргәнегез бардыр инде, кылыч белән, әйме? Ярый, хоть анда мәгънәсе бар инде, теге алай болай булса, теге сөннәткә утыртам дип әйтергә тели торган. Белмим. Һәм җырчылар. Иҗатыбызның йөзек кашлары. Пычагыма ул блогерлыкка кысыласызмы соң? Юк, менә элек бит җырчыларның йөзләре аларның җырлары иде, шулай бит. Менә элек сорый идең, Ләйсән Гимаеваны беләсеңме? Әйе, ул бит яшьлегем, чишмәләре. Хәзер Ләйсән Гимаеваны беләсеңме? Ул бит теге Фифуньяймы? Әйе, теге ниндидер бер алып баручы белән видеолар төшерә, әйме? Әйе. Юк, шулай бит инде. Аннары соң э, менә җырчыларны элек җырлары аша таныйлар иде. Җырчыларны элек җырлары аша таныйлар иде, ә хәзер зашкварлары аша. Ну, ягъни хайплары. Ну, хайп инде менә элек э, штан төбе китсә, без теге ояла идек, каплый идек бит, әйме, хәзер теге, о, штан төбе каранчы китте, төшерәле, менә теге. Менә шул бит инде хайп. Инде э, бездә хайп министры ул э, Фирдүс Тимаев, әйме. Ул инде һәрвакыт теге темасына туры китереп хайповать итә. Узган ел театр елы иде. Уразова белән аны псине чүпрәк дип нинди театр куеп яттылар. Ә быел инде туган тел һәм халык ара бердәмлекләр елы. Фирдүс Тимаев националь конфликт ясый бит. Ахыр чиктә аның инде концертларын Башкортстанда туктаттылар. Сәбәбе, имеш, ул Куштауны яклап чыккан.
Фирдүс Фәритович, Әлмәттә химзавод, Түбән Камада терекөмеш заводы, Казанда МЦСЗ ачмакчы булалар. Шулай ук яклап фикерегезне җиткерегез инде, может Татарстанда да концертларыгызны яп куярлар. Әйе, аннары соң инде Айгөл Бариева белән Лилия Муллагалиеваны э, турында әйтеп тә торасы килми. Чөнки аны болай да бөтенесе күрделәр ул шәрә фотосессияне, әйме? Нигә аны башлагач ахырына кадәр ясыйсы иде инде? Афишага да ул фотоларны эләргә кирәк иде. Әйе, может кызыксынып концертка килүчеләр күбрәк булыр иде. Шулай бит. Юк, не, мин үзем дә кереп чыгар идем. Ә, Лилия Хәйруллина да бер дә калышмый. Күрдегезме, ул бер премиягә халаттан килде. Лилия, син моның белән нәрсә әйтергә теләдең соң? Душта җырларга өйрәндем дип әйтмәкче идеңме? Соң аны былай да сизелә бит инде ул. Ярый, э, җәмәгать, йомгаклыйм. Инде әйтәсем килә, вакытында китә белергә кирәк дип инде. Ой, Мөнир Рахмаев үзенә уйлар тагын. Ярар. Әйтәсем килә, вакытында авызны тыя белергә кирәк дип инде. Ой, Фирдүс, гафу ит. Җәмәгать, менә мин җырчылар, блогерлар сезне күзәтәм. Бер көнне карыйм, менә бер блогер бер миллион сум акча уйната. Аннарысын икенче сторисны карыйм, анда инде бер җырчы авырту балага акча җыя. Соң кушылыгыз, бер файдагыз булыр. Шулай бит. Инде ахырдан халыкка да мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез, балаларга беренче чиратта үзебез үрнәк булыйк. Әйме, белем бирик, хөрмәт итәргә, яратырга өйрәтик. Һәм шул вакытта безнең менә мондый буын булачак. Ну, может, берәр уртача блогер да килеп чыгар. Фаил, рәхмәт.
Фаил Баязитов, Ютазы. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле жюри әгъзалары, сезгә ничектер, миңа менә болай. Әбри Хабриев. Э, элек эстрадада юмор юнәлешендә бик матур бер жанр бар иде фильетон деген э, юм номер буе шаяру шаяру шаяру шаяру бара бара бара бара да элек инде бу элек әйе элекеге ул хазановлар райкиннар заманында Һәм ахырында акыллы, төпле фикер белән э, бетерелә әлеге номер. Аның э, эчтәлеге дә шәп һәм йомгаклавы да үзенчәлекле. Нәкъ менә бу фильетон жанры стендап э, юнәлешендә э, үзенең чалымнары белән бик тә э, матур килеп чыкты. Э, миңа бик ошады. Фаил гомумән алганда инде ул сөйләмгә игътибар белән карарга өйрәнгән. Һәм әлеге гамәле татар теленә булган хөрмәте аның әлеге чыгышында да сизелә. Молодец. Афәрин. Төпле фикерегез өчен зур рәхмәт, Әбри әфәнде Хәбриев. Миңа бик ошады. Э, бик зур рәхмәт. Э, Булат әфәнде. Өстәп кенә әйтәсем килә монда. Э, Сиңа бу теге нитмәдеме теге Фифуня турында сөйләгәч? Йо, йо, бик яхшы, бик яхшы. Менә замана белән бергә аяк атлаучы егет дип әйтәм, юморлар. Сиңа подписан. Юк әле Булат сөйләгән вакытта әйтеп куйдың, минем дә ашыйсы килә бит, миңа да акча кирәк бит. Гафу итегез, туктагыз.
Хәзер яны башлыйбыз. Фаил менә аның юморлары да замана белән бергә аяк атлый. Э, блогерларны карап бара, тикшерә, барысын да дөрес язган. Э, э, Креш өлеше дә, теге уртасы да һәм теге тик дип тә әйтә безнең яме барысы да дөрес.

Шуның аркасында барамын инде. Фаил инде каешланып беткән күренеп тора. Ул остарганнан остара, беренче генә чыгышы түгел сәхнәдә бит. Һәм бу өлкәдә шаяруы күрсәтеп тора, күренеп тора. Һәрберебез дә белгән әйберләр турында әйбит һәм Бу өлкәдә әле шаярасы да, шаярасы, көләсе дә көләсе икән әле. Менә бу аерым бер өлкә булып тора торган жанр дип әйтикме инде моны. Жанр түгел, ә өлкә булып чыга инде. Шушыннан көлергә кирәк хәзер. Блогерлардан көлүне әйтәсеңме инде? Блогерлар шушы сәнгать, Безнең Ә бит көлерлек урын Инстаграмнан. Саный башласаң гаять күп. Зур рәхмәт. Афәрин. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт безнең мөхтәрәм жюри әгъзаларына. Хөрмәтле тамашачылар, ә инде без дәвам итәбез һәм киләсе конкурсантыбызны каршы аласыбыз килә. Каршы алыгыз, Әлмәт кызы Әдилә Закирова! Минем исемем Әдилә Закирова һәм миңа 19 яшь. Мин үзем Әлмәт шәһәреннән.

Колакларны куябыз Новокушки, хәзер була юмор от Әдилюшки. Уу, баш ваткычтан кудылар, хәзер кайда эшләргә бара микән дип уйлап утыра залда бер кеше, но ярар, ансы мөһим түгел. Миңа үземә дә бик оят, дөресен генә әйткәндә, белмим, Илназ Гариповка шулай оят булган микән минә, миңа бу шигырьләрен сатканда, ну ярар, ансы үзенең эше. Мин сезгә әйтеп тормыйм инде, ничә меңгә ул миңа аларны сатты. Илназ, сәлам. Ничә меңгә әйтеп тормыйм. Дөресен генә әйткәндә, мин Илназны бик яхшы аңлыйм. Чөнки ул да ялгыз, мин дә ялгыз. Менә мин уйлап торам, дуслар, нигә минем егетем юк икән? Белмим, әллә инде эш әбинең күчтәнәч итеп биреп җибәрелгән электрошокерында микән инде, белмим. Мин аны бит вроде бы Битнең турысына куймыйм, астан гына шулай эшләтеп йөрим. Но барыбер егетләр белән танышып булмый, дуслар. Менә беләсезме, сез шокер дигәч әле гаҗәпләнеп куйдыгыз, гаҗәпләнмәгез. Ә, ә, ә нәрсә сез уйладыгыз? Ялгыз кызларга Казан буйлап йөрү хәзер бик куркыныч. Шуңа күрә алар өйдә утыралар, ә без рәхәтләнеп Казанны иңләп-чикләп йөрибез. Менә Менә әйтегез әле, халык, кемгә Бауман урамындагы ишәк аниматорларының бер генә тапкыр булса да бәйләнгәннәре бар? Кул чабыгыз әле. Сез куркмагыз, сез куркмагыз, алар монда юк, алар чыгыш ясадылар да инде чыгып киттеләр хәзер шабашкаларны. Ә Дмитрий, син мондамыни? Сәлам, сәлам. Костюмсыз танымадым, Дмитрий. Вообще чыгышың шәп булды. Молодец. Безнең жюри кул чапмады әле. Сезгә бәйләнгәннәре юкмыни ба мона лимузинда үткәндә таш эләкмәдәеме мин вроде мин вроде сезнең машинагызга икене аткан идем әбригә дип сәер өчне аткан булыр идем инде алайса булат икәнен белмәдем менә миңа бәйләнгәннәре бар дөресеңне әйткәндә мин барам ба моннан барам шокерым әлбәттә үзем белән ләкин Ул ишәкләрне шокер да куркытмый икән, беләсезме? Мин инде хә ахыр чиктән паспорт фотографиямне дә күрсәтеп йөрим боларга. Ну, боларны бик яхшы әзерлиләр, ахрысы. Мин бабайга алып кайткач күрсәткәч, бабай минем түзмәде, урыны җәннәттә булсын инде, ярар. Боларны бик яхшы әзерлиләр бугай, димәк. Хәзер бу миңа берсе ябыша башлады, девушка, әйдәгез синең белән фотога төшәбез. Ну ярар, мин нәрсә, циркта маймыллар белән төшкәнне ул ишәкләр белән генә төшәм инде. Һәм хәзер фотога төшкәч, болар миңа әйтә, сездән 300 сум, ди. Мин әйтәм, цирктагы маймыллар моны хәтле обнаглевший түгел иде, мәйтәм, ярар аларга НДС түлисе юк иде, но барыбер. Хәзер мин белмим нишләргә. Һәм, мәйтәм, Мин бит инде Әлмәт кызы, үземне горур тотарга кирәк. Мин кешеләр белән сөйләшә беләм. Мәйтәм, Аны тегендәй Ләйлә Лерон килә, хәзер сине төшерә инстаграмга, дидем дә, тиз генә менә монда килеп чаптым. Менә монда алар мине тапмас дип ышанып калам. Әле монда әйтәләр, Сәхнәгә чыгып юк-бар сөйләсәң, сиңа 30 мең бирәләр, дип икән. Ну, дөресен генә әйткәндә, миңа акча мөһим түгел. Миңа иң мөхиме үз-үземне җиңү, ә акча барыбер минеке булачак, чөнки Шокер монда гына минем сәхнә артында. Рәхмәт, дуслар!
Әдилә Закирова, Әлмәт кызы! Менә бит, Бауман урамында миңа да бәйләнгәннәре бар ул ишәкләрнен, дип әйтик инде. Сезгә бәйләнгәннәр дер бит, Зөлфәт Зинуров? Син хәзер ишәкләр дип кемнәрне әйттең? Бу чыннан да юк. Юк, син анда булганы юк. Э, Бауман урамында фотога төшер өчен туристларга Ләкин ул проблема бар икәнен беләм һәм ул проблеманы хәл итүче Ләйлә Лиронны да әйтеп китте. Искә төшерделәр. Без инде аны иртәнге эфирда хәтта сөйләп тә алдык. Без аны радиодан әйе яктыртып барабыз ул яңалыкларны. Ул безнең радио тыңлаучыларыбызга да кызыклы икән. Казан халкына... Казан ишәкләре ме? Әйе, Казан ишәкләре дигән исем астында бар ул безнең. Әфәрин, бу кыз бигрәк яшь бит әле, бит. Бик яшь. Шокер белән йөргән кызлар алар яшь була.
Әйе. Шакир белән йөргән. Шакир белән алар инде яшь түгел. Шакир белән йөрүе

Э, нәрсә язым килә монда җөмлә кара савыт төртер иде юк зурны берне түбәдән төшерер иде э, минем уйлавымча монда э, фикер йөртү бераз гына русчарак әгәр дә күбрәк татарча менә китаплар укыса бәлкем татар радиосын тыңласа зөлфәт белән нәбрине иртәләрен күбрәк ешрак тыңласа тәмле трәшне караса тәмле крәш караса әлбәттә барысы яхшы булачак менә шул фикер йөртү татарчага Бу Булатның фикере булды. Булатның фикере. Шәхсән минем фикере. Абулай, Абулай күңелле. Рәхмәт.
Рәхмәт, рәхмәт. Ә Брюшка?
Бүләм. Дип әйтик әле шулай. Миңа да хабамыңа чыгара кирәкме инде? Киенеп. Жюри рәисе Булат Байрамовның сүзләренә өстәп нәрсә генә әйтәсем килә? Юмор өлкәсендә, гомумән алганда, эстрадада да, стендап жанрында да, татар дөньясында бигрәк тә юмор сөйләүче кызлар сирәк. Алар юк диярлек. Һәм бармак белән санарлык, алар берәү икәү генә, аларның күбесе дә әле бик э, кайчандыр эшләделәр дә, хәзер юкка чыктылар, әлеге өлкәне ташладылар. Шуңа күрә Кайберләре сезнең радиога киттеләр, мәсәлән. Әйе, бу өлкәдә э, эшләргә Җөрәт иткән икән, бар тик әфәрин генә куям, бишле генә куям. Э, әлбәттә, менә Булат әйтте, сөйләм телен бераз камилләштерергә кирәк һәм э, бераз гына шаяруларны, урыннарын алыштырып микән белмим, системалаштырырга кирәк. Чөнки ахыр ахыр чиктәрәк инде бераз гына шаярулар кимегәннән кими генә барды. Менә шул гына киңәш, ә болай яхшы. Әфәрин. Сез курыкма да, барысын да яхшы. Син теге шахмат, математика бик мәйсә ничек тора анда, шуны стратегияләр ясыйсың анда, ни? Юк, аның үзенең алымнары бар инде теге менә. Болай торып сызырга. Без сездә тулара яратабыз, ләкин теге менә сездә шуны шулай утырасызмы, нидә? Без эфирдамы? Эфирда.
Эфирда әле бу болай гына түгел, син нәрсә? Әйе.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, хөрмәтле Тамашачылар, ә инде без киләсе конкурсантны чакырабыз сәхнәгә. Әлки районыннан Марат Фаттахов!
Сәлам, минем исемем Марат, мин Әлки районыннан. Мин алып баручы булып эшлим. Бу шоуда катнашуымның төп сәбәбе тәҗрибә туплау һәм инде киләсе шул зур күләмдәге призны отырга тырышу. Кечкенә чактан ук сәхнәдә чыгыш ясарга хыялланам. Һәм инде бу хыялымны чынга ашырырмын дип уйлармын.
Хәерле көн, исәнмесез. Минем исемем Марат. Э, мин авыл егете. Мин авыл егете. Әгәр тыштан күренмәсә, әгәр мине сканердан карасак, менә моннан матур итеп кенә кан урынына Авыл чишмәсе агып китә. Менә моннан бара, бара, бара, бара да сөт юлына тоташа. Бик белсәгез, дуслар, анализ биргәндә дә ә, менә врачлар килеп, башларына калфаклар киеп, татар халык милли киемнәре белән, киянтә белән, чиләк белән анализ алара киләләр миңа. Шул глюклар булганга күрә инде анализлар бирә башладым да инде, дуслар. Дөрес әйткәндә, авыл кешесенә э, бу дөньяда яшәргә җиңелрәк дип уйлыйм. Ни өчен менә мин үземне студент вакытта искә төшерәм, Казанга киләм. Кая кермә, кайсы туганганнарга барысы да мине көләч йөз белән каршы алалар. Ни өчен? Чөнки миндә Ит бар, каймак бар, сөт бар, бөтенләй бар миндә. Әле шуны үсә мин тырыш егет тә инде. Теге шкаф өтергә булышам инде. Әйтәсем килми минем дәвәти белән әти йөк ташучылар түгел дип әйтмим инде. Дәвәни урамга чыгып киткән вакытта дәвәти үзенең заначкасын шкаф артыннан злиде, мине өттерә шул шкафны. Шул шкафны өтә-өтә инде хәлем калмады. Ярар. Хәзер әйтеп китәсем килә, безнең менә шул җегетләргә килгәндә, шәһәр егетенә армиядә авыррак. Ник дип әйтәсегез килсә, аны штраф, менә теге шундый штраф ватларга чаптыралар бит инде марш бросоклар, экипировка белән бик авыр чаба ул аны. Ә авыл егетенә ул урысча әйтмешли ни почем. Чөнки искә менә күз алдыбызга китерик, Егерме сутыйлы бәрәңге бакчасы, артка менә ике капчык бәрәңге һәм чабасы инде. И монда егыларга ярамый җәмәгать, егылсаң арттан әти көрәк белән көтеп тора. Шул көрәк белән мәтәм, ну искә төшә инде аннары. Чабасын куда денешся инде. Менә сиңа, менә лайфхак инде бу. Бу военкомнарга лайфхак. Әйтәсем килә, әгәр егетләрне армиягә җибәрәсез килсә, барасылар килмәсә, авылга җибәрегез. Настоящий гестапо инде анда. Каторга. Әле менә дуслар бер казатлы фактны күзәтеп киләм. Дөньяда Авыл кешесеннән тәмлерәк, татлырак дип әйтим инде, матуррак сүгенүче кеше юк. Чөнки ул менә шулай итеп, бөтен күңелен биреп, менә бөтен назын, көчен биреп әйтә ул сүзне инде, менә моңланып әйтә инде. Моңа килгәндә безнең татар эстрада артистларыбыз да инде ул эшне Салават абый оста башкара инде, әйме? Бик оста башкара ул баста тиешлай. Так. Киләүдә яплайдак, киләүдә. Хависе башы айгыс кәк дип подошлай сүгенеп җибәрә. Инде монда сүгенергә ярамый, әйтер идем инде. Ну аның анти кешесе теге анти дип әйтим инде антонимы бар. Ул капма каршы кеше Айдар абый. Айдар абый инде ул бик интеллигентный кеше. Аны барысы да белә бит инде теге. Ул ВДВшник булса да, дөресен әйткәндә, бер сүгенү сүзен чыгармый ул.

Шулай иттереп, матур иттереп, э, үгез белән уртак тел табар иде. Әле, дуслар, авыл кешесе генә түгел, авыл хайваннары да сүгенә белә икән. Мин моны кайчан сиздем? Иртәнге сәгать 5-тә әгәр сыерны көтүгә озатмасаң, тәрәзәңә килеп шмау дип кычкыра башлый. Шундый уңайсыз булып китә миңа шул вакытта. Әле йортка чыкканнан соң эткә ашарга бирмәгәнгә эт гат, гат, гат дип кычкыра башлый. Менә шунда инде шулай, эй, мәйтәм, хәзер миңа хайван телләре аңлаганга инде авыррак яшәргә менә бу тормышта. Әле шәһәргә килгәндә, дуслар, шәһәрдә нәрсәсе рәхәт? Ял көннәрендә, эй, тугызга йокласаң да бер, бер кем берсе әйтми, унда йокласаң да, торсаң да ярый, уникеләрдә дә бер кем берсе әйтми. Авылда торсаң, Нәрсә? Тордыңмы? Әле ашарга да салмыйлар. Өстеңә карыйлар, как на последнего, өстеңә соңгы кешегә карангы карыйлар өстеңә. Яратмыйлар инде менә. Әле шунда әле ичмасам Азат абый иртүк торып, ашап-эчеп, эшләрен эшләп, кире кайтып, ашап-эчеп йокларга яткан була. Ну, Шуңа уңайсыз инде ул. Әле менә кызлар белән танышканда егетләрдән фантазия юк. Шәһәр егетләренә димәкче идем инде. Шәһәр егетләренең нәрсәсе бар инде аның? Әле ул менә килә дә инде кыз янына. Хей, чик сәлам, әйдә киттек минем белән тегендә прокачу машинада, оплачу Макдональдста дип. Ну, белмим инде. Монда фантазия. Урамда кочаклап бер үбеп тә алмый инде кызны, әйме? Якты фонарьлар шәһәр эчендә. Ә менә авыл егете ул романтика. Анда бит инде нәрсә бар. Утлар юк. Кызны кочаклап үпсәң дә ярый, беркем күрми. Аннары барасың аны печәнлеккә, печәнлеккә ятып йолдызлар карыйсың. Аннары алып барасың аны күл буена, күл буенда рәхәтләнеп учак ягасың. Менә шул романтика. Егет кешән була инде. Ха кызлар бай егетләрне яраталар. Бай егетләрне яратканы анысы ярар. Шәһәр егетенең акчасы юкмы, бармы, мина ансын икели инде ул. Әмма авыл егетенең менә бармакларны бөгәбез. Сарык итеме, тана итеме, үгез итеме. Менә боларын бергә сатсаң, бер машина алып чыга точно инде. Әйтеп китәсем килә, э, менә үземнең э, чыгышым белән төгәллим. Мин авыл егете, мин үземнең чыкканым белән горурланам ауылдан чыкканыма. Хәтта безнең президентыбыз да, Рөстәм Нургалич Минниханов, үзенең теленә бик тугры. Мәхтәрәм ватандашлар, дорогие друзья, люди, не люди. Үземнең

Почти сезнең кебек элек дип әйтик инде. Шулай бит? Ну, авыл егете. Әйе, авыл егет икән аңладык. Зөлфәзировны җыры да бар шундай. Без бит әйе авыл егетләре дип. Монда инде э, залның да реакциясе, безнең дә реакция калган чыгышларга караганда сүлпәнрәк һәм тынычрак утырдык, әйе бит, ул сизелгәндер. Э, юмор теге авыл егете икәнен сөйләвен матур сөйли ләкин бит монда бит инде шартлары шундый әзрәк кенә шаярулар булырга тиеш ләкин миңа берсе ошады э, сыерның шулай мөгрәгәнен мин әле беркайчан да ишеткәнем юк һәм мин һәм мин чыннан да шулай дип ишетә башладым аны калган юморлары аның инде көлгәннәрен Әле мин анда беләсең. Мәгънәсе буенча теге ишеткәннәр булса да. Сарыкның бәкелдәвен дә өстәп куер име әле. Ну аны әйтергә ярамый әлбәттә ул сүзне. Ну Сарык кай вакыт кешечә әйт сүзләрдә әйтеп куйгалый, көтү дә булган вакытта. Монда әйтәм бит сүз.
Кошларны да хәзер өстәргә мөмкин. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә Пародияләр булды монда. Пародияләр әйе.
Пародия бит аның ансы башка э, жанр. Юк, аның без аны кыстыра алуы ул үзе әйбәт, яхшы. Э, э, аның шушы стендап эчендә Э, стендапка бит инде пародия хас түгел стендап ол стендап пародия аерым пародия номер э, стендап эченә пародия элементларын кертеп җибәрә алу әйбәт тик аны да җиренә җиткереп э, шаяруларга баетып Яңгыратсаң тагы да яхшырак булыр иде. Ә бер э, Салават кебек әйтеп күрсәт әле менә, мәсәлән, Салават абый утырса син урында, нәрсә дияр иде шушы пародиягә? Э, э, не? Э,
э, Менә Күрдегезме киләсе килә? Зөл- э, Зөл- Зөлфәтнең э, сүзләренә ки- кушылам. Инде мин Ә, Кызык бит. мин мин бага сөп программа әйтәләм. Молодец, Зигит, Ильдар. Ильдар, ну, доработать надо. Күбәйберне доработать надо. Ә былай киләчәге бар, өмете бар. Менә Илшат, мин Салават абыйның сүзләре белән килешәм. 100% э, сөйләм телен шымартырга кирәк, юмор өстәргә кирәк. Фикер бар, ләкин фикер ахырына кадәр җитмәгән. Мәсәлән, әгәр дә юлда 10 чакрым икән, ул 6 чакрымына барып җитә дә, егылды. Теге марш-бросокны 40 чакрымның

Мин татар телендә сөйләшәм, э, ләкин мин урыс. Шуның өчен минем чыгышымда э, булачак рус сүзләре. Шуның, шуңа күрә э, булачак непредсказуемо. Аңлыйм, мин сезнең белән риза, бүтән катнашучыларга карата бу дөрес түгелдер. Ләкин сез үзегез непредсказуемо сүзенең тәрҗемәсен беләсезме?

Шуннан соң мин татар телен өйрәнергә булдым. Һәм инде татар телен тизрәк өйрәнер өчен мин гел татар телендә генә сөйләшергә тырыштым. Кибеткә килгәч, сатучы апа янына килеп, мин татар телендә сорыйдырим, Апа, бирегез әле миңга гмбагаж. Ул миңа җавап бирәдри, Ты тупой, я русская, чё те надо? Ләкин мин барыбер татар телендә сорыйдырим. Потому что русские не сдаются. Запомнили, да? Һәм инде Вакыт узгач, мин күрдем, э, татар балалары ашка баралар бер нәрсәсез, аштан кайталар акча белән. Хәер акчасы. Мин әйтәм, әйбәт бизнес, стартап. Миңа да ашка йөрергә кирәк. Нәрсә дип уйлыйсыз? Мин инде рус э, урысы буларак, миңа иң күбендә сөлге белән сабын эләгәдер. Аннары Мин татарлар белән дә дуслаштым, руслар белән дә дуслаштым. Э, килеп чыкты мин би. Универсальный, беләсезме? Мин теге ураза вакытында да ошый алам, пост вакытында да ошый алам. Мин би. Би рен, дөрес. Бераз, бераз үскәч, минем кызлар белән проблемам килеп чыга башлады. Чөнки татар кызлары миңа рус дип әйтәләр иде, рус кызлары миңа татар дип әйтәләр иде, шуның өчен мин күрше чуваш авылына йөри йөрим. Потому что русские не сдаются, да. Аңлагансыздыр инде, мин авылда үскән име, авыл турында әзрәк сөйләп китәм. Менә авыл нәрсә ул? Авылда бер тапкыр аракы сатсаң, синең өеңә әле 5 ел буе алкашлар килә. Безнең авылда мунча кушаматлы кыз бар иде, чөнки аңа төнге 12-дән соң шайтаннар килә иде. Һәм безнең авылда төрмәдә утырган, э, утырып чыккан әби бар иде. Ул ашта балаларга тәмәке өләшә иде. Авылда кызык, менә һәрбер татар авылында э, әбидә, өстәлдә э, булырга тиеш тәлинкәдә сары бәләкәй конфет. Сез аны барыгыз да беләсез, мондый э, лимонный конфит име? Мин аны үзем бессмертный конфит дип атыйм, чөнки күпме мин әбине хәтерлим, шул конфит һаман шунда ята. Һәм инде әбидә чәй эчеп утырганда мин гел шул конфиткә карап утырам. Кайсысын микән әби суырып кире куймаган микән дия. Беләсезме, дуслар, э, озакламый э, Габдулла Тукайның туган көне. Э, шуның өчен мин сөйләп китәм бер анекдот. Э, бер кыз э, карап утыра телевизор, анда беременна 16 передачасы бара. Бу кыз инде шул ук пародадан күрә акча эшләргә була икән. Китте бу участковый яна, участковый яна килә дә, абый ди, мине көчләделәр ди. Участковый әйтә, утырыгыз, языгыз заявление ди. Все, язып утыра бу, участковый сорый, бу хәл кайчан булды соң? Э, Кыз әйтә, былтыр, участковый әйтә, былтыр кыстырганны быел кычкырмыйлар. Җизнигә сөйләгән идем, үлде. Дуслар, азагында Өйрәнегез татар телен, сезгә аның кирәге чыгарга мөмкин. Миңа бит кирәге чыкты, Владислав Шунский, рәхмәт и спасибо.
Владислав Шунский! Менә, менә, русский не сдаются, диләр. Татарлар тоже. Ничек сезнең фикерләрегез, хөрмәтле Әбри әфәнде Хабриев? Менә, менә шундый булырга тиеш стендап. Кыска-кыска бер-ике сүз шаяру, кыска-кыска бер-ике сүз шаяру. Яки менә би Бина алдан әйтеп куйды, аны нәрсә икәнлеген аңламыйсың һәм аптырап утырасың. Бөтен кеше уйлый башлады теге үзенең фикерләрен. Би, би, аннан соң әйтеп, би, рен. Менә Син би дигәч нәрсә дип уйладың? Би дигәч инде теге урыс та татар да була алгач, ну аңлагансыңдыр инде үзең дә. Менә юмор шушындый э, стильдә, стендап бигрәк тә шундый стильдә төзелергә тиеш. Бик җентекләп уйланылган, һәрбер э, шаяру алдыннан Влет дип әйтәбез инде без, әзерлеге бар. Кыскасы, афәрин. Башка сүзем юк. Бик зур рәхмәт, Булат.
Бу җегетнең күренеп тора, тәҗрибәсе зур, үзен бик иркен тота, бик иркен хис итә сәхнәдә. Бу инде бер генә көн, бер генә елда шаяртмый сәхнәдә күренеп тора бу җегетнең. Шулай ук менә профессионал. Әйе, идеаль формула дип әйтик, менә стендапның менә идеаль формуласы менә бу җегеттә, әгәр дә нинди сырыслар Менә бу җегетләр кебек дип әйтә алабыз. Һәм минем э, башка проектларда беренче, икенчеләрендә дә күргәнем булды. Ярчалы егетләрен дә, шулай ук русчалы, татарчалы сөйләүчеләрен дә. Һәм менә шуларның арасыннан бу иң яхшысы. Мин рус сүзләре күп булыр дип уйлаган Әй, идем. әй, әй. Әллә нәрсә күп Бик Алар булмады. сирәк дөрес булды, шулай бит. кулланды аларның барысын да. Бары тик Владислав Афәрин.
дигән сүз генә булды. Афәрин. Һәм Шумский. Э, Зөлфәт, Ул үзен теге мин рус егете дисә дә, бик күп татарларга караганда чистарак татарча сөйләштеләр. Шуны ассызыклап үтәр идем. Бу инде башка төрле э, югарылыктагы юмор бөтенләй икенче. Монда инде менә Әбри әйтеп китте бит. Ике өч сүз юмор. Һәрбер сүз, һәрбер интонация юморга корылган, дөрес итеп корылган. Һәм монда бит Менә кыл өстеннән бара торганы да бар, әйме? Монда юк кимсетү дигән юмор, кимсетү белән корылган юмор юк. Бу, чыннан да, тык нык уйлап, нык берничә төн, берничә төн тырышып, язып, кат-кат куеп карап, икенче сүзләр белән алыштырып, сызып, бозып язылган. Ничәмә-ничә ашта булып язылган. Әйе, берничә атна, берничә айда язылырга мөмкин. Молодец, афәрин. Афәрин. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт мөхтәрәм жюри әгъзаларына. Хөрмәтле тамашачылар, инде минемчә беренче сезон бик матур гына башланып китте. Барлык катнашучылар да, егетләр дә, кызлар да бик шәп юмористлар. Жюри әгъзалары инде киңәш эштеләр һәм дә аларның фикерләре бар. Иң беренче шуны әйтәсе килә, сезгә сүз бирер алдыннан бер кеше китергә тиеш һәм кем китә икәнен без тиздән белербез. Башта сезнең фикерләрегез, Зөлфәт. Әйе. Беренчедән, әлеге проектка чакырулар өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм бу проектның кирәк икәнен ассызыклап үтәргә кирәк. Э, безнең яшьләребез кызыксынып, Э, тырышып, әзерләнеп һәм кызыксындыру чарасы да бар. 30 мең сум акча ул э, һәр җирдә дә андай әйберләр юк бит әле. Э, озын гомерле булсын. Әфәрин. Миңа бүгенге катнашучыларның барысы да ошады. Әбри абый.
Стендап жанры Америка Кушма Штатларында инде ул бер 30-40 ел элек барлыкка килсә, Рәсәй эстрадасында бер 10-15 ел элек килеп керсә, безгә әле генә кереп бара. һәм э, аның башлангычы бар. Башлангычы булган әйбернең дәвамы да булачак. Дәвамлы булсын, уңышлар барлык катнашучыларга зур рәхмәт әйбәт шәп проект. Яңа бик Бик зур рәхмәт.
Һәм дә инде нәтиҗәне ясар өчен һәм дә инде үзенең вердиктын әйтер өчен жюри рәисе Булат Бәйрәмовка сүз тапшырыла. Зур рәхмәт. Мин инде бу проектны э, башыннан бирле күзәтеп барам, катнашып барам. Бүтән катнашучыларын да беренче, икенче белән чагыштырганда, өченчесе инде менә бүгенге тапшыру күзәтеп тора. Ул берничә баскыч югары менгән. Югары менгән катнашучылардан да, сөйләүләреннән дә, бөтен темаларыннан да аңлашыла. Һәм барысына да әфәрин, барысына да бик зур рәхмәт, тырышканнар, язганнар, ләкин монда инде менә э, безнең сөйләгәндә дә, комментарий биргәндә дә күренгәндер. Э, ул җегет залда чыгыш ясаганда да Менә безнең тамашачылар тарафыннан кул чабулар сирәк булуның да сизелгәндер. Ул җегет Марат Фаттахов. Марат, афәрин, алдагы елга, алдагы сезонда без аны көтеп калабыз, яме? Көтеп калабыз, тагы да шымарсын, тагы да остарсын. Ләкин шулай. Зур рәхмәт.
Инде без Маратка уңышлар гына теләп калабыз. Ә, алдагы турга уздылар Дмитрий Баранов, Әдилә Закирова,